Aw le thlir tu te che bei leh vek u le. Lo awm lam kan thlir chho mawlh mawlh a. Tun tumah ve thung chuan Dave leh Sean-a te unau Hunting an neihna hmuna an chet chhiatna video nuihzatthlak lai te kha kan thlir ho ve thung dawn ang a. Dave leh Siena te unau hian han tinghmuhnawm tak tak min rawn chawp chhuahsak thin a, kan mit leh beng te a tlei viau thin a nih kha. An life hian a tlangpuiin darkar hnih te, darkar thum te a rei deuh changin darkar li life chang te pawh an nei a. Chutiang hun chungah chuan chet chhiatna te, video nui zathlak lai deuh te kha awm lo thei lo a nia. Chutih rual chuan an huaisen zia erawh kan hriat theuh a rinawm. Kan sawi tak ang khan chetchhiatna lai video te a lo awm ve lo thei lo va. Heng video te en hi chuan nangni pawn nui loh harsa in ti ve tho ka ring. An chetchhiatna lai leh a nuisa thlak lai video ka rawn ti chhuah vang hian kan va ngaih nep phahna lam a ni hauh lo a ni tih thlir duh lam ten min lo hriat sak dawn nia. Kan hunter huaisen kan ngaihsan leh kan chhuan em em lai te an nih kha. Video kan thlir ho nghal dawn ang a,

Buai thla khawp mai, a mang em thla khawp mai, thil dang ka la kual thei rih lo, min lo hlat leh pawn a, hei khi chu lal em a ni teo, officer eng ang officer lal pawn hei ka chhuah tawh chuan a ek ngei ngei a ngai tlat, ek ai lal hi chu a rang viau ang vel a, chuvangin a demawm tlat lo se a ni. Khawih hmunah pawh kal ila laklawh hi chu thil awm ve thei a ni. Tuna thlir mek tu te pawh hi laklawh nei tawh vek kan nih a rinawm a. Sena pawh a hriatthiam awm viau mai. A dawt leh hi kan thlir ho leh nghal dawn ang a. Hetah hian an thu a inhmu lo lek lek a. Sena pawh a thin a rim hman lek lek a ni hetah hian. Eng case tak chu ni le ang maw? Video kan thlir ho leh nghal ang.

Aw le pahnihna kan lo thlir zo leh ta a, a dawt leh hi kan thlir ho leh nghal dawn ang a, a vawi thumna ah ve thung erawh hi chuan thil sawi fiah ngai tawi te a awm tlat mai. Hei hi Ouija board an hmanna hmun kha a ni a, hemi zan hian Sian-a hi a cool em em mai a, a nungchang hi zan dang ang lo tak in a dang lam em em a, thlir tur lam te pawh comment lamah Sian-a hming kan lam sup sup a nih kha. Eng nge a chungah lo thleng teh reng? Video kan thlir ho leh nghal ang. Awle tuna kan thlir zawh ta kang khan Sena kha rei tak chhung chu khami zan khan a ngawi vang vang tawh a, amaherawh chu a lo nuam sam chiah lo va, a tai nat vang kha a lo ni reng a ni. Zun chhuak insum rei lutuk avang te pawh hian tai hi a na ve thei a, mipa pawh Sena pawh a hriat thiam awm viau a ni. A dawt leh hi kan thlir ho leh nghal dawn ang a, hetah hian haw turin a inbuatsaih mek tawh a, amaherawh chu an let leh a, engvang a let leh nge an nih le, video kan thlir ho leh nghal ang.

Cheng hnih thir a lo ti bo palh hlauh mai a, a hnim bawk sia, hmuh pawh a har tawh viau mai thei ni. A dawt leh hi kan thlir ho leh nghal dawn ang a, hetah hian Sena hi a thin a rim hle mai a, engvanga thinrim nge a nih le? Video kan thlir ho leh nghal ang.

Ka nak a rawn a hlauthawh ang, a rawn phun phun nasa tawh si. Kei rilru dang ka ka lo sualbin lai tak, ka thusawi lai tak, eh a mut a ka chen lai tak khan ka nak a rawn kawm zeuh si a, a hlauthawng tlan si ang tih pa ka nak a rawn kawm zeuh kha ka phun nasa lutuk a maw, ka laiken pawh ka vuar thawt a ni kha.